Fisem it-tim kollu ta' Prime Time nawguralkom l-istaġun tal-festi mill-isbaħ. U nawguralkom ukoll is-sena 2023 ittikom dak kollu li tixtieq qalbkom.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
Minn hawn ftit ieħor ħa jibda Prime Time tal-lejla, ħa nkomplu niċċelebraw il-festi ma' iktar familji. Illejla ħa nospita lill-preżentatriċi Angie Laus flimkien mat-tifel tagħha, Mick, u l-girlfriend ta' Mick, Juliana. Mick jiddeskrivi kif hu u l-mama tiegħu Angie jaqblu fuq kollox. Apparti l-futbol, għax fil-fatt Mick iżomm ma' Liverpool imma mbagħad Angie akkanitha sew tal-Manchester United. Angie ma tistax tifhem kif l-unika tifel li għandha ħareġ supporter tal-Liverpool. Illejla rrid nisma' naqra l-istorja dwar kif Mick propona lil Juliana x-xahar li għadda. Kienu qegħdin Ruma. Angie kienet taf li Mick ħa jipproponi lil Juliana ħa jagħmel dan il-pass importanti u jekk ma kinitx taf jew jekk kienet taf x'ikkummentat? Insiru nafu d-dettalji kollha mingħand Angie Mick u Juliana minn hawn ftit ieħor għax Prime Time ħa jibda issa. Prime Time qed jiġi mwassal lilkom grazzi għal.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
United Colors of Benetton.
Solpadeine soluble.

Nilqagħkom għal Prime Time illum il-Ħamis 29 ta' Diċembru, fadal jumej biss biex is-sena 2022 uffiċjalment tispiċċa. Preparajtuhom ir-riżoluzzjonijiet? Jekk għadkom le, ejjex ma fadlilkomx ħin. Wasal il-ħin biex nospita familja oħra waqt dawn l-episodji speċjali ta' Prime Time. Il-familja tal-lejl għandhom l-istess gosti fil-mużika, jingwalawha tajjeb ħafna flimkien sakemm ma tibdix logħba futbol. Nilqa' miegħi lil Angela Aus il-preżentatriċi flimkien mat-tifel tagħha, Mick kif ukoll il-girlfriend tal-Mick, Juliana. Hello Angie. Hello. Kif int? Is-serata t-tajba? Kemm tidher sabiħ.
Il-festi t-tajba, kemm ġejna Christmasy. Illum.
Christmasy, Christmasy. Tajba kollha sew. Nice to meet you Juliana. X'qatt ma ltqajna. Grazzi tal-li ċettajt l-istedina, ma importax għara sa tistaw tpoġġu, jena ħanħu posti Wara id-desk tiegħi bdejna b'naqra Michael Jackson. Xi ġmiel kemm inħobb. Inti fan tiegħu wkoll? Fan, fan, bil-fors.
Le, ma kellix mitrobbija l-ħin kollu għaddi, imma ma ngorx. Ġuljana, nimmaġina li jekk ma kontx fan ta' Michael Jackson, sirt. Kont fan, imma mbagħad Benji daqs kemm titkellem b'passjoni fuq Michael Jackson bilfors issir fan ikbar, allura kont fan u sirt iktar fan. U kif hekk ġejk taqbad titkellem fuqu hekk out of the blue, eżempju, June? Hija, taf, pjuttost, I mean, id-dar għandhom ħafna affarijiet ta' Michael Jackson u s'hekk int mingħajr ma trid tibda ssaqsi jew tibda tirrakonta xi ħaġa fl-waħda jispiċċa t-topic Michael Jackson, allura Dejjem ħajn nispiċċaw nitkellmu. Eżatt, eżatt. Emġ, Mick, l-unika tifel tiegħek. Iva, iva.
X'tiftakar mill-ġurnata? Le, le, żgur. Le, żgur. Żgur. Mill-ġurnata li twieled, x'tiftakar?
Niftakar, jiena kont l-isptar. qabel ma wellidt, like bdewni huma, u qalu li, qalu li, issa qalu li xi nħosslu ġieħ, għidtilna speċi, u jien bdejt inħoss naqra wġigħ, imma ma bdejt ma, ma kellix dak l-uġigħ, dejjem naf, dejjem nistenna li ħa jekk minn daa. Li trid toqgħod twerżaq. U ma kellix dak l-uġigħ tat-twerżiq, imma kont miġugħa ħafna. U mbagħad at a point għidtilhom naħseb jiena ħa nwelled ta' tipo, u ċċekkjaw, ih żgur, u f'daqqa waħda insomma daħluni hekk. U Mick twieled ġurnata qabel, fis-sens bħala data, qabel il-papa tiegħi. Il-papa tiegħi twieled fis-sittax ta' Ġunju. U l-midwife kienet taf. Allura x'in kont qiegħda inwelled, qaltli, kien nofsillejl, neqes seba' minuti, qaltli stenna ħames minuti kollox! Għax ħajkollu l-birthday. Ma nannu għatti għallini minn nannu bħalissa. Bħalissejja għall-estu.
Isma, bat mort orqot wara l-wellit. U bat mort norqot eħe. U. Ehm, u basically, tqum u tajt il-la jien kelli baby, like it hits you. Kelli baby taf kif, u tmur biex tara l-baby kienu jkunu kollha fej xurxinek. U jiena

Fil-verità kien dak li jiena qbiżtu għax għadda wisq ħelu, kien bjond u Ma naftux. Għadna ma kinniex ċerti, eh, ġifieri. Għax kien bjond għalhekk. Mick, hekk, spjegalna naqra Angie, il-mami d-dar kif inhi? Eżempju, jien naf is-Sibt filgħodu.
Il-mommy ma tiqafx. Imma hi l-ħin kollu ma tiqafx, jekk hux bix-xogħol, jekk m'għandhiex xi xogħol tivvintah ix-xogħol. Ġifieri pereżempju s-Sibt filgħodu, jekk jiena nqum u ma nħossx li nqum kmieni, jekk jiena nqum fid-disgħa ta' filgħodu, il-mommy tkun marret tixtri xi tliet darbiet, għall-fjuri, għall-groceries, għall-groceries minn post ieħor, għall-ħobż,

Meta ma jkunux miegħi nibgħatilhom message ħa mmur norqod naqa' jien. Is-Sibt wara nofsinhar xorta tibgħatilhom. La jekk inkun nista', ovvjament, mhux dejjem inlaħħaq, imma jekk inkun nista' s-Sibt u l-Ħadd siesta. Juliana, x'tgħidilna naqa' fuq l-ikel li tipprepara Angie? Jien smajt li dis-sena evolva bil-kbir. Ija, ija, Mick qal, semma' li s-Sibt filgħodu tqum tagħmel cake. Ġieli għamlet cake. tagħmel xi biskuttini, tagħmel xi ross il-forn u mbagħad toħroġ allura għax ħa toħroġ ħa tieħu xi ħaġa magħha u terġa' tagħmel xi ħaġa oħra. U di hemm ġifieri tagħmlilna eżempju xi chips u hot dog u f'daqqa waħda bil-gourmet meals. Jiġifieri dis-sena tajniha t-tisjir. Tlieta wara xulxin, eh, belħitni, belħitni. Isma' Ġuljana, imma ma nistgħux ma nsemmux it-tradizzjoni tal-ftajjar tal-weekend. is-Sibt filgħodu jew il-Ħadd skont ftira hekk, mhux ħa nsemmi l-post, imma ftira kbira. Tikdmek lura l-ftira dejjem. Għax inti tikdimha hi tikdimha. Hi tkun trid ftira tqarmet. Żomm naqra li tqarmet.
Żomm.
Tixxi ftira friska, is-Sibt hekk. Fis-siegħa ta' warnofsinhar tagħmel ftira hekk mimlija. Għidli ħa nibda niġri.
Taqsama
u tkun vera friska għax il-ftira. Friska. Skonti, sħuna tajba, daw għax tqarmetx ħafna igergru. Ikunu jridu għatgħar.
Issa nibda ntihom il-ftira tal-ġimgħa ta' qabel lilhom. Ħalli ma jgergrux. Żommilhom hemmhekk.

Eng. Allura Mick meta beda jiltaqa' ma' Ġuljana, mill-ewwel indunajt. Jien indunajt.
Għax, għax beda anke per eżempju, għax huma kienu junior college, allura beda jilbes naqra aħjar, beda jagħti kas naqra iktar id-dela' tiegħu, beda jibgħat naqra iktar sms, in, anzi, il-ħin kollu fuq il-mobile. Indunajt li hemm xi ħaġa, forsi għandu xi girlfriend, imma ma ħsejtx li għandi ngħidlu għax dik hija ħajtu, U Juliana kienet l-ewwel girlfriend, allura forsi naf għandux. Imma mbagħad kien għalinna kien għalinna hu.
Qed jiltaqa' ma' Juliana. Juliana tqajtu l-Junior College, però kont tafu minn qabel lil Mick. Ija, ma kienx jaf li kont naf minnu jiena minn dejjem tista' tgħid. Kont tiffazzjah naqra diġà? Kont narah gustus, kont narah gustus. Kien hemm dit-tifla l-iskola miegħi, di tajba. Oh God, ħa ssemmiha.
Ġellidni.
Għada s-semmiħ. Kienet marret tilab fuq ħattalik, fuq xi wieħed minn dal-programmi li kienu għom eżempju fans ta' Miley Cyrus, Justin Bieber, One Direction, ħagġekkin. U ġiet l-iskola, kellna lecture maħħa lesson insomma, ma kienx mill-klassi tiegħi u qalet kemmu ħelu t-tifel Tangel House u ħalli tintaqa' miegħu, mbagħad il-ġimgħa ta' wara qalet li qed toħroġ miegħu. U jiena għadt istrada għat-tifel ta' Anġi Laws minnu jien, ħa nfittxu naqra, taf kif? Ġitek il-kurżità?
Ġietni l-kurżità, u jien u sħabi qgħadna nfittxu, nfittxuh fuq Facebook u nistokjaw minn dal-povru. Naqra stalking, hekk? Naqra stalking. Qatt ma reġgħet semmietu, xi tliet snin wara għadt ħa nibgħatlu friend request lil dan Mick Laws, kelli xi fifteen, hekk. Kemm impressjonat!
Aħna bqajna nitkellmu fuq u dan Mick Laws li kien qiegħed ma' Dee, u bqajna ngħidu, 'S'issa Dee kif qatt ma reġgħet semmietu, daqs kemm għamlet fuss.

Jiġifieri mhux vera l-istorja ta' din. Ma konniex nafu. Ma nafx min hi, m'għandix idea. Ma nafux min hi, ġifieri.
U Ġuljana, l-ewwel darba li ltqajt ma' Angie, fejn kontu? Mela, konna qegħdin il-junior college u Mick qalli hawn ommi għand il-hairdresser ejja niltaqa' magħha bħal speċi. U l-hairdresser Kont taf inti. fejn il-junior college. U x'kont nafu?
Normalment dawn l-affarijiet ma jmorrux hekk u inti tipprepara ruħek biex tintaqa' mal-girlfriend tat-tifel u biex tidher tajba Mhux tkun qiegħda hekk bil-hairdresser jaħsillek xagħrek. Il-pjaċir ta' ħajti. U nisma' hawn ma!
Di l-girlfriend Il-pjaċir ta' ħajti. M'aħniex familja ta' pranks u dawn l-affarijiet, imma l-pjaċir ta' ħajti hija li dawn l-awkward moments inġegħlhom jihmaru wisq. Ajmi, ma temmux sew u tippjana l-ħaġa u jiena ma stajtx inkellimha hekk. All right, all right. Mick, fadlilna l-aħħar minuta qabel ma mmorru għar-riklama, mbagħad ħa niġu lura u ħa nkomplu nitkellmu. Ta' però nixtieq naqbad nagħlaq il-konverżazzjoni issa fuq il-futbol. Jekk tqalleb fil-kaxxa tar-ritratti, issib xi ritratt tiegħek żgħir liebes gear tal-Manchester United?
Probabbli, probabbli ssib. U xi tħoss meta tarah? Ferħ.
Le, fhimni, ma jkollok, għaliex għażla hu. Ħa, ma. Jiddispjaċir illi kelli omm daqshekk krudili illi dawn ir-ritratti għadhom hemm ma ħarqithomx. Kif nista'?
Qatt ma ħerġa' jkolli lilek liebes tal-United aħjar. Forsi għall-Karnival jekk inkun inverret id-daffa. Isma', dal-battibek tal-Manchester United u l-Liverpool ħin kollu għaddej id-dar jew le? Għax jien vera ppruvajt u Jien minn meta kien żgħir da tifel nixxilu l-affarijiet tal-United u quilt bi Brian Giggs u ma nafx xiex u bibs u kollox u. Naħseb kien hemm brainwashing li ħadem bil-kontra. Li ħadem kontra mbagħad. Eh, u mbagħad kellu xi four, five u ġie qalli u b'hekk ħa jibdew l-United, ejja dejja, ejja u naraw il-United u hekk u da tifel dejjem kwiet u kont ngħid vera ma jħobbux il-futbol, eh. Kon naħseb li għax ma jħobx il-futbol. Għax ma jħobx il-United. Mbagħad għal jisma' għalli ma għax għaliex jien I support Liverpool, qed ngħidlek dik l-ikbar daqqa ta' ħarta li qattani f'ħajti ġifieri. Minn tant il-Liverpool, għal Juventus, Inter. Domt Chelsea u eh? hekk kif. Issa bdejt ingawdi ftit, imma domt biex. Imma mek, jekk il-Manchester United jitilfu, Tgħaddilha xi botta minn taħt jew mhux suġġett li tiċċajta fuqu? Fil-verità, għax tant kemm hu, tant kemm jaqbad mal-mummy id-daddy, li wkoll iżomm ma' Liverpool, illi jiena qisu kważi kważi nispiċċa niddefendi lilha biex da għax id-daddy wieħed minn dawn il-fans antipatiċi.
Ma' Dwayne ma tirraġunahiex. U Juliana ma' min iżżomm? Jien mal-United ukoll, imma Ħabba Mick kif inhu, ħabba Mick kif inhu ma tantx isek tista' tissapportjhom il-United u tieħu gost tissapportjhom. Tradietni ta', Mick meta ġiet l-ewwel darba, like m'għamilniex dan fil-futbol mal-United u mbagħad qatt ma ra tlogħba miegħi mal-United. Le, le, qatt ma. I mean ġieli nkunu fuq id-divan u tinzerta u Mick jiġifieri l-ewwel Christmas present li qatt tani kien kit tal-United jiġifieri. U kont vera actively nissapportjhom u għandi kits u hekk imma, Neħħi l-pjaċir, neħħi l-pjaċir. Ħa mmorru f'żejra ta' riklami, kif niġu lura nġa' nitkellmu naqra fuq is-suġġett ta' żraben. Ta' Ġuljana, taż-żraben ta' Ġuljana. Eżatt. Ħa nitkellmu wkoll.
Aħ bihom Ġuljana. Miċċot, miċċot.
Ħa nitkellmu wkoll kif Mick ix-xahar li għadda kienu qegħdin l-Italja u proponielha l-Ġuljana, ċ-ċurkett hawn qiegħed. Ara, nitkellmu fuq hekk ukoll. Ħa mmorru naqraw f'żejra ta' riklami, iqfgħu hemmhekk.
kreati b'mod speċjali għal ġisem femminili u komdi sabiex jintużaw kuljum. Il-Molicare Premium Lady Pants mamulin biex ma jinħassux u ma jatux fil-għajn, b'saf ta' aloe vera u bil-lasktu sabiex jalqu mal-kuxtejn. Issibuhom ukoll fil-forma ta' pads. Il-Moliker Premium Lady Pants u Pads jinxtraw biss mingħand l-ispiżjar. Itlob kampjun b'xejn mill-ispiżerija biex tippruvhom. Bl-għaġina Aqua e Farina qatt ma diżappuntajt, kemm meta nagħmel it-torti u anki l-pizza. B'Aqua e Farina fil-kċina qed inħossni avventuruża fl-ikliet, fl-appetizers u anke l-ħelu. Is-sigriet tiegħi Aqua e Farina.

F'dan il-programm qed jidhru xi prodotti kummerċjali.
Nilaqom lura hawnhekk għal prime time qed inkomplu niċċelebraw il-festi ma' familja oħra lejl għand il-preżentatriċi eh, Angela House flimkien mat-tifel tagħha Mick u l-girlfriend ta' Mick Ġuljana. Hekk għadkom kemm tingħaqdu magħna issa jaqblu f'kollox dil-familja jingwalawha tajjeb apparti fil-futbol. Pratikament hemmhekk imbagħad neħlu naqra. Isma' ħa naqbdu suġġett li intom vera taqblu f'kollox però Angie u Juliana mbagħad ma jaqblux fuq is-suġġett ta' żraben. Le żomm. Le. Le le, ħadd ma jaqbel ma' Juliana fuq is-suġġett ta' żraben. Għalfejn jaqbdu miegħek, Juliana? Jiena nħobb dan naqas żraben fun. Ma jkunux avant-garde żżejjed, ta' ma jkunu naqra fun. Imma hawn ċertu nies għadhom mhux lesti għal dat tip ta' style. Mhumiex open biżżejjed. Ara kemm hu sabiħ.
Illum, ara, da wieħed, da wieħed mill-isbaħ li għandha. Tista' timmaġina l-oħrajn. U inti għalfejn ma jogħġbukx, Ange? U l-aħħar darba ħriġna ġiet b'żarbun roża fih, fih sular u nofs. Roża jixgħel highlighter minn naħa għal-naħa l-oħra tal-belt ara biex tgħaxxaq.

Kont, ġifieri qed inżomm il-biki ġo fija, saqajja ħsibthom ħa jinqasmuli hemmhekk. X'tieħu gost il-kunjata! U l-iktar li tieħu gost għax kien żarbun roża u Angie ma tħobbx ir-roża. Allura aktar u aktar bdiet taqbad miegħi fuqu. Isma', tkellimna fuq il-music l-ewwel, inti u Mick taqblu ħafna fil-music. Ħafna, ħafna, ħafna, eħe.
Mortu ħafna kunċerti mal-mummy u Mick. Ija, morna, morna.
Naqblu fil-mużika, biss il-mummy naħseb tisma' kanzunetta differenti. Għaliex? Għax mil-lirika li tkanta ma nafx. Ma taqbadx kanzunetta waħda. Remixes, remixes ikunu. Imma tkun taf li mhux qed taqbel il-kliem hekk ġew. Tkun taf. Tkun taf. Imma hu kapaċi li nkanta allura nibqa' għaddejja ninventa l-lyrics jien u li naħseb li jagħmlu sens jew li nkun fhimt. Nkun naħseb li qed jgħidu kelma f'moħħi hija dik il-kelma bda ngħidha mbagħad dawn jagħmluli Dak mhux hekk qed jgħid, ta? Eh le. Eh le. Imbagħad ovvjament hemmhekk. Eh, ma xorta nkanta.
Jien immur kunċert u nkanta kull song. Per eżempju, mort ir-Red Hot Chili Peppers kantajt kull song, and I swear li kont naf kelma minn kull song, imma kollox. Xorta waħda kantajt.
Isma, l-Italjani għandhom viċċi jagħmlu għadik, taf kif jippruvaw jaqdu il-kanzetti. Mik, Mik u Ġuljan, ħan nitkellmu naqra fuq x'ġara Ruma Novembru li għadda. Zara, zara, zara, zara. Mek propona lil Ġuljana, Ġuljana, intom sejrin Ruma. Għaddilek minn rasek li tipo sejrin lura biex jipproponilek? Le, ta, għax to be fair, jien ħsibt li sejrin Għawdex at first. Għax Dwayne kien imsiefer. So biex jitħu leave, Mick qalilha li ħa mmorru Għawdex aħna t-tlieta. So hi mqas ta' Ruma ma kienet taf mill-bidu. Jiġifieri anke l-fatt li mortu Ruma kien sorpriża għalik. Eżatt, imbagħad kellu jgħidli ġimgħa qabel qisni biex kind of anke ħabba ħwejjeġ u affarijiet biex ikolli bżonn nixtri xi ħaġa nippreparhom u hekk. Imma kulħadd qed jistaqsini kont taf kont taf u jien like le ma kontx naf li ħa jipproponi hemmhekk żgur. U kieku kellha tiġri kont ngħid jipproponi fl-ewwel lejl, taf kif għax tagħmel sens. Mela mhux fl-ewwel lejl proponejt m'hekk. Provajt, imma bda iċ-ċurkett kien ilu l-ewwel nett xi minn Awwissu. Għandi.
Moħbi fil-galla fil-gwardarobba mistoħbi, kull darba li tkun hemm għajnejja fuqha li ma tiftaħx għal xi raġuni da. Meta konna hemm, kien jgħadd fil-but tal-ġakketta, Fil-bard bdejt ngħid Alla ħares iddaħħal idea u xi ħaġa. U ma kien jgħid, kien jgħid kont lest, bdejt ngħid malli nsib mument, imma jien nistħi ftit. U ma stajtx insib post mingħajr ħafna nies. Ra bdejt nipprova ngħid Kastell Sant'Angelo jogħġobni, imma wisq nies, il-Kolosseum wisq nies, mort filgħaxija wisq dlam, b'kollox bdejt nipprova, sakemm eventually fit-tieni ġurnata bdejt ngħid issa mhux ħa nibqa' nistenna sal-aħħar ġurnata għax qed nibża' li mhux ħa nsib l-opportunità. U morna maġenb ir-river ħdejn Castel Sant'Angelo. U hemmhekk irnexxilek tipproponi.
Hemmhekk irnexxieli. Mill-ewwel qalet iva. Li mill-ewwel qalet iva. Iva. Li ma jidhirx fil-video huwa li jekk jien għandi l-kamera hawnhekk, eżatti maġenbna, kien hemm it-tined ta' min hu homeless. Eżatti maġenbna. Mela ġrat taste full jew ħaġa. Dak inti tafu biss, u x'ġara. Ovvjament għall-picture framing konna qegħdin tajjeb. U konna qegħdin x'imkien qisu postcard. Grazzi ħafna talli ġejtu tiltaqgħu miegħi llejla, grazzi Angie. Thank you Angie Owen.
Il-festi t-tajba, insomma happy new year issa li għad fadal. Lilek ukoll. Angie, nhar il-Ħadd avveniment li inti taħdem ħafna. Iva l-ewwel tas-sena l-Maratona tad-Dar tal-Providenza, mid-Dar tal-Providenza fl-aħħar għaliex ilna snin ma nagħmluha Minn hemmhekk ħabba l-Covid u napprezza jekk dak li jkun ikun jista' jgħin aqra d-Dar tal-Providenza kif jista'. Tajna ħafna rigali, nistgħu nagħtu rigali oħor żgħir nhar il-Ħadd li ġej. U d-Dar tal-Providenza vera ħaqqhom. Grazzi ħafna, il-festi t-tajba, għandi ftit rigali żgħar biex ngħidilkom grazzi talli ġejtu tiltaqgħu miegħi. Ħa nittoppjawlkom il-pantry biex ovvjament Angie tkompli turikom x'taf. Grazzi għal Cucina d'Oro, fil-fatt għandna prodotti Cucina d'Oro għalikom. Wara hawnhekk mistednin Talbot and Bones, Sky Parks Business Centre. biex tkunu tistgħu tqattgħu fifhim fil-kumpanija ta' xulxin, tkomplu tirrakkuntaw dak ir-rakkonti li bdejna nirrakkuntaw hawnhekk però fuq kollox tikkreaw memorji sbieħ. Grazzi għal Talbot and Bonds u Sky Parks Business Centre. Grazzi għal Yogiti, għalikom ukoll għandna ħafna tomiet tajbin. Te naturali, m'hemm xejn isbaħ milli tagħlaq il-ġurnata b'naqra yogiti f'dan iż-żmien tas-sena, issa ovvjament li bdiet ix-xitwa sew u l-kesħa qiegħda tinħass. Fl-aħħar iżda mhux l-inqas grazzi għal Nemnem Candles kull filgħaxija, kull darba li tixegħlu dawn ix-xemgħat ħa tiftakru fina għax ħa timlew id-dar b'riħa vera tfuħ. Grazzi ħafna u Thank you l-kumplament Owen, vera tas-serata ħadna tajba. gost. Grazzi. Ħa mmorru għal waqfa żgħira ta' riklami, anzi le, x'riq riklami, ġejna lura mir-riklami, qed jgħid miegħi n-nutar. Ħa jkolli nsellmilkom u ngħidilkom saħħa qabel ma nħallikom. Infakkarkom li għandna kompetizzjoni għaddejja flimkien ma' Soap Up Friski Ommi Ma. Irridu naraw ir-ritratti tagħkom biex tipparteċipaw f'din il-kompetizzjoni vera Faċli. Tridu tieħdu ritratt tal-iskrin tagħkom tat-television tagħkom waqt li qed nagħmel dan l-appell, l-appell tal-kompetizzjoni tas-sopop friski Ommi Ma. Ibgħatulna dak ir-ritratt permezz ta' Facebook jew inkella Instagram u grazzi għal Ommi Ma dak ir-ritratt jista' joħroġkom rebbieħa. Qed nistenna r-ritratt tagħkom. Jien ħa niltaqa' magħkom għada għal edizzjoni oħra speċjali ta' Prime Time. Għada ħa nospita familja oħra. Sadanittant ngħid grazzi lil Zara tal-ħwejjeġ li pprovdewli illejla u niltaqgħu għada. Ciao!

Solpadeine soluble.
We are Cosmopolitan Developments. Ommima, nutrienti u konvenjenti. Prime Time jirringrazzja lil Jennifer Dimech, the makeup artist.
Logo Express.
Privé Hairdressing.
Eva Garden.
F'dan il-programm deru xi prodotti kummerċjali.